Indi hakyky bolan waka, bir toýa bardyk. Indi bir restoranly toýa bardyk. Maryda, Mary welaýatynda. Ýalňyşmasam şo Wekil oba söýdän garry kakalaň ogly. Şonda bir nasdeniýesi gowja biri bar eken toýda. Toý gidip oba toýa begenip nasdeniýesi gowy. Ine aşyr däde wah däde. Ine gowy oýun oýnaýar. Ine hoja. Daşlaýdy aw. Ine, çepbe gaty gowy diýýärdi. Ine, dikgi. Äý, sözüm ýog-eý. Ine, sen diýip-de, ine, meniň ýakam gözden olar. Äý, sen-ä däl-laý diýýär. Şol ýaly ýüzüňe diýilýän ýerem bolýar. Dogry zat-da bolýar. Ýöne dogry zat, hawa. Her kim birini gowy görýär diýilýär-ä. Hawa, şoňki ýaly günüm nägile ýerleri kän bolýar toýda. Aý, alan puluňa degiňok diýen ýerlerem bolýar. Garaz, yrady, köpçülik her haýsy bolýar. Indi bolýar. Aha. Indi o tarapyna jogap aldym men. Mhm. Indi bu tarapyndan bir zat sorajak. Bu tarapyndan, aha. Toýa baraňyzda, mysal üçin, toýa baraňyzda siz özüňiz garaşmadyk Siz garaşaňyzam mysal üçin, ine, geldiňiz, aýdaly, meň toýuma geldiňiz siz. Hawa. Hawa. Hawa. Men nähili sowgatjyny aýtjagyňyzy bilemzok. Hawa. Toýa bardyňyz, boldy, sowgatjyňyzy berdiler, oglanlar alyň, hawa. Konwertleri naçe murtga berýär toýa. Hawa. Ýöne çenli naçe öz pikir edişiňizden artykmajrak bir sogap, sowgatjyny alan ýeriňiz barmy? Bar-aý. Garaşmadyňyz ýöne. Ýöne garaşmadyk. Ýöne neme boldy? Dik bilen şonda gidip barýarkak ýolda ulagymyz bilen barýardyk-da. Barýardyk bol, aý, gaty sag bolsun-aý, aldyk-da ony. E, ýör, yzyňyza baraly. Öwür-öwür maşyn boldy. Aý, ýok, minnetdarlyk bildiripdirler-dä-ow. Hawa, sowgat, hawa, sowgat alyp goýberipdirler ýanyna. Ha, ýok, gep, gep sowgatda däl. Ha. Gep sowgatda däl, gep sowgatsyz bolsun, bolmaz, gep onda däl. Ýa. Käbir adam ýene bir zady işini edip berýän bolýar, indi mende özümde kän bolýar, mysal üçin, edip berýän, ha, sag bol, goňşy, Taňry erkazip tüweleme, malades, gowy zat bolupdyr. Käbir adam bolsa bar, şol aglap bir sag bolsun aýtýan nemelere gabat geldim-dä men-de, begenip, Sag bol Jimjan iki dünýäň abat bolsun Taňyr erkasin döwletiň artsyn Hawa şu zady şu edip berdiňiz bize Hawa minnetdar şolar ýalakda minnetdar gep bärde Hawa bu däl o dälde men seň aýdýanyňa düşündim indi indi düşündim nemede o haýt kakyda diýýärä käýarym şu käbir toýlary sowýaň welin Äý halypa daş etdiňizaý ömrüňiz uzak bolsunaý bäý gaty minnetdar äý nesip bolsa indiki toýlaňyzda siz tutarsyam äý şolar soň toý edenokmy näme bizä tutýanýok olara ne ne haýt aga şeý diýäda onuň soňky ýaly bara ol neme bolýada guwançdan garaşmaýan sag bolsunyň kän alynýa Şeýdimi? Hawa, Hudaýa şükür. Ine ýadyma düşende ýaňy ýakynlykda-da bar-a, bir toýa gitdik. Ine Daşoguza. Daşoguz welaýatyna toýa gitdik. Ine barýaň, seni näçe gün myhman alýarlar. Ine üç ýüz altmyş neme aýlaýarlar ýaňka. Hawa, üç ýüz altmyş Aşyk Aýdyň pir aýlaýarlar. Ýörite seni iýdirýär, hawa, Taňry ýalkan, iýdirýärler, içirýärler, zyýarat etdirýärler, gezdirýärler. Umuman, sag bolsunlar. Türkmen etdir ýana. Çykyş toýda. Hawa. Ýa umuman şon ýaly saňa hormat goýulýan, ýene edilýän ýerleri kän bolýar diýjek bolýan. Sag bolsunlar. Tomaşaçylar ömürleri uzak bolsun. Hawa janlar sag bolsun. Hawa sileýän hormat goýýan ýerleri kän.